Majo schéin gudden Owend alleguerten. Merci dass der komm sidd trotz dem schéine Wieder dobaussen, dass der hei ënnen am minus 5 mat mir a mam Här Unger, dem Artist vun eiser Expo The Alchemist sëtzt. an e Gespréich féiert. Mir wäerte schwätzen iwwer d'Expo, iwwer dem Här Unger säi Wierk a seng laangjäreg Karriär vu mëttlerweil méi wéi 50 Joer. Vläicht fir e bëssen e Kontext ze ginn zu der Expo, deen een oder aneren ënnert Iech huet se vläicht scho gesinn, Se heescht also The Alchemist. Et ass eng Selektioun vu Wierker vum Arthur Unger. Et ass net onbedéngt eng Retrospektiv, mee eng ganz geziilten Auswiel vu senge Wierker. D'Wuert The Alchemist ass natierlech, fir déi, déi dem Här Unger säi Wierk kennen, eng Referenz un déi ganz extra an eenzegaarteg Aart a Weis, wéi den Här Unger mat. dem Koffer ëmgeet, mat der Molerei op dem Koffer an d'Materialitéit vum Koffer verännert. Mee an der Expo hu mer dann nieft dem Aspect vum Koffer dann och nach seng Encre de Chine. Et ass eebe e bëssen déi Dualitéit tëscht deenen zwee, den Encre de Chine, wat representéiert ass vum Element vum Waasser an dem Feier am Gesamtwierk vum Här Unger, wat dann de Koffer ass, wou dann och d'Feier zum Asaz kënnt. A mir hunn eben och e bësse probéiert, déi zwee Elementer an der Szenografie ze weisen. Deen ee Raum hu mer alleguerten eis Kofferwierker versammelt, wou also och e bësse méi eng däischter Stëmmung mat deem, där bloer Faarf am Hannergrond vun de Maueren, wou de Koffer nach vill méi rauskënnt, an dann niewendrun Déi bëss méi liicht Atmosphär mam Waasser, mat den Encres de Chine, wat och e ganz wichtegen Deel am Gesamtwierk vum Mär Unger ass. Voilà, esou vill bëssen zu der Expo. Mee vläit géing ech dann och schonn direkt d'Wuert un de Kënschtler selwer ginn. Här Unger, wéi ass et iwwerhaapt zu dëser Expo komm? Ma ech kommen zimlech oft hei an de Musée eran, an dat war während der Expositioun vum Kongo, déi ech e puermol hei besicht hunn, déi ganz interessant och war, an do sinn ech op den Här Polfer gestouss. An esou sinn mer an d'Gespréich komm an soten, Här Polfer, majo, Dir waart nach ni bei ons hei. An déi Invitatioun, déi ass ganz spontan komm an ech hunn se direkt akzeptéiert. An dat war elo vir Kuerzem. Ech hat net geduecht, dass dat esou schnell géing goen. An ech soen dem Här Polfer an och senge Leit alleguerten hei ronderëm, dem Här Prim an Dir an alleguerten dee Staff, deen hei ronderëm ass, dass sinn ech wonnerbar empfaange ginn. A mat enger grousser Kompetenz an enger Häerzlechkeet. A voilà, ech wollt dat awer och emol fir d'éischt als Merci raussoen. Mä villmools Merci. Mir sinn natierlech och ganz frou, dass Der akzeptéiert hutt an dass Der den Owend hei sidd an dass mer dat esou schnell konnte maachen. an dass mer och, déi meeschte Wierker si jo och aus Ärer Sammlung, déi meeschte Wierker an Ärer Expo. Mee wa mer iwwer Konscht schwätzen, wéi sidd Dir als Kënschtler dann zu der Konscht komm? Dir sidd jo am Fong en Autodidakt. Wéi hutt Der zur Konscht, wat war Ären éischten Zougang zu der Konscht? Also mat der Konscht ass dat esou, ech menge wann een e Kënschtler ass, dann ass een een, an dat scho vu Klengem un. A vu Klengem un, do sinn ech och doheem. Do krut ech gehollef och fir fir mech auszedrécken. Ech hat besonnesch mäi Grousspapp, deen huet mer doranner gehollef. Dat éischt dee dat éischt Wierk wat ech gemat hunn, dat war e Portrait. An dat war e Portrait vu mengem Grousspapp. Ech weess net wou dat verschwonnen ass, dat scho laang verschwonnen natierlech. An bon esou sinn ech sinn zur Konscht komm am Fong well dat Ech mengen, et kënnt een net derzou. Et ass een, wann een Konscht a sech huet an et ass een e Kënschtler. Et gëtt ee kee Kënschtler, et ass een einfach een. An an der Schoul, do hat awer, meng ech, och verschidde Proffen oder Dir aner Lëtzebuerger Kënschtler kennegeléiert. Ech denken do un ee bestëmmten, den Här Glatz, deen iech awer e bësse verschidde Saache gewisen huet an doduerch vläit nach méi d'Loscht un der Konscht verstärkt huet. Jo, also a menger Jugend war ech zwar am Kolléisch, bon, am LGL war ech, an do war d'Fach vun der Konscht, dat war fakultativ. Vu 25 Primaner ware mer just dräi Stéck, déi sech interesséiert hunn un der Konscht. An ech hat do e Professer, deen, dee war onheemlech interessant, dat war den, de Félix Glatz. De Félix Glass huet och gemoolt. En huet figurativ gemoolt. En huet net schlecht gemoolt, mä bon, an ech mengen net, datt en an d'Avantgarde vun de Lëtzebuerger gaangen ass. Jo, dat war emol déi Säit, déi Saach. Dass ech do an a schonn e Konschtmilieu erakomm sinn an dat ass vill spéider ass dat ass esou einfach esou weidergaangen. Äert Wierk zeechent sech jo da virun allem och duerch Är Technik aus, eng ganz extra Technik an eng ganz grouss Maîtrise och vun dëser Technik. Wéi sidd Der dann zu deem ganz speziellen an extrae Support vum Koffer, vum elektrolytesche Koffer Komm, a wéi hutt der dien entdeckt? Jo, dat ass eng Zoufallsgeschicht. Mä wat ass en Zoufall? En Zoufall ass dat, wat Iech zoufält. An dat war ganz einfach, Ech hat en e gudde Kolleg, dat war de Claude Moy vun der Circuit-Feuille, deen ass bei mech komm, oder ech, éischter, ech si bei hie gaangen, an hat esou eng Table ronde och do stoen. An op déi, op déi, deen Dësch hat en esou e Koffer, eng Koffer Folie geluecht, wou hie mam Feierainfall esou drukomm ass. Dat war ganz zoufälleg, dat war aléatoire, déi ganz Geschicht, mä et war wonnerschéin. An dunn hunn ech de Claude gefrot, Jo, wat ass dat do? Majo, mir maachen dee Koffer do, sot en, a wann e mam Feier dru spillt, dat kriss de raus. An ech sot, Claude, kann ech mol esou puer Stécker do kréien, datt ech kann e wéineg domadder experimentéieren. Dat hunn ech dann och gemat. An du sinn ech lues a lues hunn ech do Fortschrëtter gemat an ech hu gemierkt, datt ech an deem Spill, wat am Fong fir mech e Spill war, op eemol eppes ganz Seriöes erausfonnt hunn. An domat man ech net, domat hunn ech du fäerdeg bruecht iwwert déi Joren déi Tableauen ze maachen, déi Der gesinn huet. A bon, dat ass mir eng Technik, déi ass eegen. A wat mech natierlech, wat spannend bei der ganzer Geschicht och ass, dat ass, dass dat Eng Exploratioun vu mir war an der Matière, d'Matière vum Koffer ze exploréieren, ze kucke wat ech do als Faarf kënnt erauskommen. Natierlech, ech muss soen, den elektrolytesche Koffer, well mat deem aneren Koffer kritt Der guer näischt eraus. An esou ass déi ganz Aventure, dat ass eng Aventure ginn. A wat ass eng Aventure? Voilà, do weess een net wou een higeet. An ech sinn do allerhand Weeër hin, higaangen. An ech bedauern se och net, déi Weeër, déi ech do gaange sinn. Jo, Dir bezeechent Iech jo och selwer als e Peintre de la matière. An déi Kofferwierker, déi Der maacht, déi hu jo och e ganz bestëmmten Numm. Se heesche Pyrochimiogramm a kënnt eis vläit e bëssen iwwert, mir wäerte geschwënn e Video kucken, wou een dat nach besser erkläert gesäit, mee vläit e bëssen zu der, zum Processus, wéi Der déi Wierker schaaft. Jo, de Pyrochimiogramm, dat ass e barbareschen Numm. An dat ass esou gaangen, ech hunn deen Numm do net erfonnt, ech hunn zu Paräis hat ech en, ech hu jo mam Antek Lemotta vill do geschafft, an do war eng ganz Konstellatioun vu Leit, déi ronderëm do waren, an dunn hunn ech duerch Zoufall de Professor Raymond Dodel do begéint. De Raymond Dodel ass. Physik, ech mengen ass e Nobelpreisträger gewiescht an der Physik an deen huet déi Saach och do gesinn an deen huet dunn den Term do fir mech gemaach. Dat war e Pyrochemiogramm, sou géing ech dat nennen, sot en zu mir. An de Raymond Dontel, dat war eng wonnerbar Persoun, war e ganz einfache Mënsch an war e gudde Frënd vum Glebotta, dofir hunn ech en och kenne geléiert. An deen huet mir och ënnerstëtzt an deem Ganzen do. An voilà. A vläit kënne mer e klenge Video kucken, wou een da gesäit, wéi déi faszinéierend Biller, wou een net ëmmer ganz weess, wéi se entstinn, dann tatsächlech entstinn.

Do insistéieren ech dann mat der mat der Flam an da kréien ech méi méi méi méi Faarwen eraus. Do gesi ech dat jo. Intensitéit ass d'Intensitéit vun dem vun der Flam déi d'Faarwe bestëmmt. Jo, do hunn ech, do hunn ech do dat blot, dat hunn ech zougesat. Ech kréie jo net all Faarf do eraus. Dann heiansdo setzt sech dann esou dat blot, zum Beispill, dat ass elo spezifesch, dat ass eng Fettfaarf. A wann ech da mam Brenner do dru kommen, da kréien ech, da zéien ech d'Fett eraus an dat Blout, dat Blut transferéiert sech a meng hell Plot, kann ech domadder spillen. Oh, dat ass eng schéi Koppel, dat do. Oh, du hues net gekuckt, wien dat war. Ech mengen, ech weess een alleng. Jo, dat ass op der Bréck bei mir, jo. Jo, dat do, dat ass dann den, de Katalog. Jo, dee kritt Der hei an der. Dee kënnt Der do uewen herno am Shop kafen. An der Entrée, mengen ech, kritt een deen ze kafen. Jo, genau, an der Entrée. Mä nieft der Technik, déi jo, wéi mer gesinn hunn, Ganz speziell a ganz eppes ganz Innovatives, eppes eppes wat ee soss net vill gesäit ass är Molerei, jo awer och eng ganz eng ganz subjektiv Molerei, eng ganz perséinlech. Et ass e staarken staarken expressiven Ausdrock deen iwwerall duerchschéngt. Wéi gesitt dir äert perséinlecht Liewen, är all déi Saachen déi der während ärer 50 Joer Karriär an och soss an hirem Liewen erlieft hutt, reflektéiert an Ärer Molerei? Jo, wéi scho gesot, d'Konscht, dat ass en Deel och vum Kënschtler. Ech hunn natierlech a mengem Liewen, konnt ech net vun der Konscht liewen, an dat war grad esou gutt, well meeschtens wann e Kënschtler dovu lieft an e mécht e Beruff dorauser fir fir säi Liewen ze verdéngen, da muss e Konzessioune maachen, an déi hunn ech net bräuchten ze maachen. Dofir hunn ech meng Saach gemaach, wéi ech wollt. Ech hu meng Saach erfonnt, wéi ech wollt. An dann natierlech fir ze kucken, wéi kënnt dat elo un. Dat ass eng aner, eng aner Thematik. Ech ka mech erënneren, ganz hei am Ufank, wéi ech meng éischt Kofferbiller gemacht hunn, do ass de. De Joseph Emile Müller, de fréieren Direkter vum Musée hei, dee war intriguéiert an huet mech eng Kéier ugeruff, Här Roemer, kann ech besiche kommen? An da ass e bei mech komm, Erkläert mer emol, wat Dir do maacht. An du hunn ech em dat och erkläert an ech hunn em déi Faarwe gewisen. Et hat hien gesot, Här Roemer, sot en, Dir wäert fir mech e ganz grousse Kënschtler, wann Dir dat do op eng Toile maacht. Mais es sot Här Müller, Dir hutt näischt vu menger Konscht verstanen. An da seng ke gekuckt, Ech hunn näischt verstanen. Majo, Här Müller, sot ech, ech sinn en Peintre de la matière. Mech interesséiert d'Matière. Mech interesséiert net, eppes do drop ze molen. Ech kucken, aus där Matière do eppes erauszezéien, déi Liewen ze doen. Dat ass meng Konscht. An do huet en dat och gutt verstanen. An do war en eng grouss Ausstellung vun der Lëtzebuerger Konscht am Grand Palais. An ech hu mech geduecht, de Muller hëlt dech ni mat. An de Muller huet mech matgeholl. Ech war ganz platt, ech war ganz platt, jo. Voilà, dat war meng Rencontre mam Joseph E. Müller. Dat ass e wonnerbare Mënsch, well en huet hei zu Lëtzebuerg, mengen ech, huet e ganz vill fir d'Konscht gemat. Hien ass deen deen Éischten, deen am Fong ewéi deen d'abstrakt Konscht hei, en huet natierlech d'École de Paris hei gefissen, wou ech net grad esou begeeschtert sinn, an deeër sinn der nach, déi net esou begeeschtert sinn, wéi de Michel Tapié. Voilà. A wann een är Titele kuckt, virun allem, bleiwe mer nach e bësse bei de Coverbiller, di si jo oft afrikanesch Titelen. Dat heescht, wat drécken är Biller aus? Et si jo ganz oft awer Inspiratiounen, déi och vun äre ville Reese kommen, op Plaze wou der gelieft hutt. Kënnt Der do vläit nach e bëssen. Jo, do kommen elo mol fir d'alleréischt op d'Philosophie vum Taoismus. An dat ass d'Dualitéit, déi an ons läit. Déi Dualitéit, mir sinn alleguerte Ying a mir si Yang. Mir hunn dat Weiblecht an dat Männlecht an ons. An dat hunn ech och a menger Konscht. Ech hu mäi Ying an ech hunn och mäi Yang a menger Konscht. Mäi Ying, dat ass Ying, dat ass weiblech, a Yang, dat ass männlech. An dat weiblecht ass d'Waasser an dat männlecht ass d'Feier. An ech spille mat deenen zwéi Elementer, déi am Fong opposéiert sinn. An et ass am Fong dat, wat och an ons läit, déi Dualitéit, déi an ons läit an déi ech probéieren och a menger Konscht do auszedrécken. An d'Feier ass awer trotzdem och eng Referenz un. Jo, also mam Feier versichen ech auszedrécken meng Erliefnesser an Afrika. Afrika fir mech ass de Feierkontinent. Mat der Sonn an alles wat do ass, dat ass fir mech d'Feier. An meng Encre de Chine, dat ass, dat ass den asiatesche Kontinent. Waasser, Waasser. Meng Encre de Chine, dat ass alles Waasser. Ech op fir op d'Encre Chine do ze kommen, ech nenne jo meng, meng Encre de Chine, dat sinn Dip Paintings. Ech nennen dat Dip Paintings. Et gëtt deen Ausdrock, mengen ech, gëtt an der Konscht, Dip Paintings, dat ass, wann Der eppes an d'Waasser stiecht, an dat ass dat, wat ech maachen. Ech maache meng Zeechnungen, déi si ganz spontan an da sti ech just an d'Waasser. Et ass natierlech net egal wat, wat fir e Waasser datt dat ass, et muss e bestëmmtent Waasser sinn mat engem Zousaz, fir datt déi Encre dohin sech do kann ausbreeden an am Pabeier schéi festsetzen. Voilà, dat ass et. Jo, dat gesäit sech ganz einfach un. Et ass och ganz einfach, mä et muss een et fannen. Déi einfach Saache sinn ëmmer ganz einfach, sinn ëmmer ganz, wéi soll ech dat elo soen, jo. Et ass jo och ganz maîtriséiert, wat Der maacht, an dass Een Zitat, wat een oft erëmfënnt, wann een iwwert Är Konscht liest, ass, dass Är Konscht, oder d'Aart a Weis, wéi Der moolt, ass un geste spontané avec en même temps une certaine retenue. Dass Der ëmmer, do ass och erëm déi Dualitéit vum Taoismus, vun där mer grad geschwat hunn, déi Dualitéit tëscht, dass eppes ganz Spontanes, dass eppes, wat aus Iech erauskënnt, a gläichzäiteg mierkt een awer och, dass et e ganz gekonnte Gest ass, Et ass ëmmer esou eng bëssen eng Mëschung tëscht, virun allem wann een och d'Kofferwierker kuckt, dat sinn deelweis, dat gesäit aus wéi Grien, et ass eppes e bëssen eppes Statesches huet et u sech an awer gläichzäiteg ass déi grouss Expressioun an déi Dynamik hannendrun. Kënnt Der do vläicht nach e bëssen iwwer, jo, dat, déi Dualitéit oder dee Kontrast och an der Aart a Weis tëscht dem Geste an der Retenue? Jo, also meng Molerei ass natierlech eng spontan Molerei. Et ass eng gestuell Molerei. An ech fille mech wuel do ran, an deeër Molerei. An dat sinn am Fong, dat sinn ech. An dofir hunn ech natierlech och wéi vill aner Artisten, déi doranner hire Wee fonnt hunn, hire Stil doranner festgeluecht. An. Et muss een natierlech och e wéineg méi déif an d'Molerei eranegoen. An wann ech soe Stil, dat ass d'Séil, d'Séil vum Moler, déi muss doranner erauskommen. Wa mer elo bei den Encres de Chine sinn, do hu mer jo dann och nieft de Pyrochimiogrammen, déi mer an de Kofferwierker hunn, hu déi och nach Psychogrammen. Ech mengen, dat ass jo och eppes, wat genau dodrober nach méi ageet. Dat ass eppes, wat aus Ärer, aus Ärem Ënnere kënnt a wat Der direkt esou gestuell op de, op de Pabeier bréngt. An déi Psychogrammen, do, dat läit och nach en Iwwergang zu engem anere wichtegen Deel, meng ech, an Ärer Karriär, an dem Verlaf vun Ärer Karriär, ass, dass Der vill wichteg Perséinlechkeeten a wichteg Rencontren, nei Aventuren an Ärem Liewen hat. Do schwätzen ech virun allem da vum bekannte franséische Konschtkritiker Michel Tapier. deen der 1970 an der Galerie Stadler zu Paräis kennegeléiert huet. Fir déi, déi den Tapier vläit net kennen, den Tapier ass virun allem bekannt, datt en den Term vum Art informel geprägt huet an déi bekannte Publikatioun Un art autre erausbruecht huet 1952. Dat ass eng informell Molerei an do waart Dir jo dann 1970. Jo, hutt der de Michel Tapier kennegeléiert? Wéi ass dat derzou komm, datt e sech Är Biller ugekuckt huet an, jo, och direkt begeeschtert war vun Äre Biller? Jo, déi Tapiersgeschicht, dat ass och esou eng Geschicht. Wéi hunn ech de Michel Tapier kennegeléiert? Dat war 1970, virun Ouschteren hunn ech eng Galerie gesicht an der Rue de Seine. Zu Paräis, d'Rue de Seine ass och haut nach, et sinn nach vill Galerien, mee déi Zäit war et nach méi schlëmm. An du koum ech laanscht d'Galerie Stadler, dat ass en, Stadler ass ech en, eng Schwäizer Galerie, wéi ech den, de Rodolphe, ech hunn deen och herno kennegeléiert, dee wollt mech och ausstellen, mee en hat Pech gehat, den Glibota huet mech herno ewechgeholl an da sot, Nee, du gees net méi bei de Stadler, lo bleifs de bei mir. An, bon, da vläch nach déi Parenthèse, déi, ech mengen, den, de Gli Botta huet och mat mir vill, vill méi interessante Gesach fir de Stadler jee gemaacht hätt. De Stadler war een, deen d'Biller wollt verkafen, dat war wichteg. An de Gli Botta, dat war een, deen, dee wollt eppes, eppes duerstellen, de Kënschtler duerstellen, deen huet d'ganz Aventure vum Kënschtler och gesicht an en huet jo och Filmer gemat an voilà. Lo sinn ech do beim Antoine Glebotta do hänke bliwwen an dat deet mer och guer net Leid, au contraire, dat war formidabel, jo. Wou war ech lo do, wou war ech lo hänke bliwwen? Ah jo, ech war beim Michel Tapier, hat ech deen elo ganz vergiess, jo. Ma jo, du sinn ech do laanscht duerch d'Rue de, Rue de Seine do getrëppelt, da war dann déi, déi grouss Galerie do. An ech war ganz naiv an der ganzer Geschicht. Mee ech war gutt organiséiert. Dat heescht, ech hat en Dossier do, ech hunn och haut nach do stoen, seng schéi schwaarz Mapp, an do hat ech lauter Originaler dran. Ech hat vill Encre de Chine dran, ech hat och meng Feierbiller do dran, an dat war ganz schéin organiséiert. Du kommen ech dunn do eranner an. Jo, do war eng Damm, déi huet mech do empfaangen, wat ech gären hätt, ma ech sot, ob ech kënnt astelle vläicht hei. Do huet se ugefaangen ze laachen, Nous, on a nos peintres. Dat war all Galerie huet ëmmer gesot, Nous, on a nos peintres. An da war der schonn direkt dobaussen. Jo, do war awer den Tapie, deen do stoung, an deen hat just den Hutt opgesat, e wollte goen, da sot si, Ma Dir kënnt awer mat onsem Kritik d'Art do vläicht schwätzen, Michel Tapie. Ech hat keng blatz Anung, wien dee Mann do war. An du hunn ech gesot, ob ech em dat kënnt weisen. Oder weis mer emol hir, j'ai pas le temps, déi Paräisser hunn ni Zäit. An du hunn ech em deen Dossier do ginn. An dunn mécht en e puer Säiten op, leet en den Hutt of, deet de Mantel aus a sëtzt sech do. An du war den Tapir fort, huet hien emol gekuckt, wat ech em do bruecht hunn. An op eemol seet en, Ah, il est midi, je dois aller déjeuner. Pardon, do weist dass ganz interessant Sorten. Wéi heescht de Visiteur? Ech ginn sécher gären rëm mat aner Saachen, nach méi grousse Saachen. Esou huet se mam Tapis ugefaangen. An dunn hunn ech den Tapis do dono do rëm gesinn an du wollt wollt en nach méi gesinn. Jo, ech konnt net alles op Parage kléifen. Dunn hunn ech en op Lëtzebuerg invitéiert. Mir waren e puer mol zu Lëtzebuerg. Jo, an da ass dat en plus ass dat eng Frëndschaft ginn. En huet mer e Buch gemaach, en huet mer Texte geschriwwen, en huet mech ausgestallt, en huet mech zu Turin ausgestallt, an Italien ausgestallt. An dat war eng ganz flott Aventure mat him. Jo, Dir hutt jo och ganz vill verschidde Kënschtler kennegeléiert. Ech mengen, Dir sidd och an Amerika gereest. wou der verschidde Kënschtler kennegeléiert hutt. A jo, den, natierlech ronderëm de Michel Tapieu war eng ganz Konstellatioun vun och ganz bekannte Kënschtler. An ech si mat menger Fra an Amerika geflunn, op Los Angeles, An da hat zum Tapsee dat gesot, Oh, mais je te salue là-bas, sot en. Hä? An, an dat war e ganz bedeitend Moler, dat war den Osorio, dat war d'Claire Falkenstein, dat war de Sam Francis. Also, ech, ech sollt déi mol besiche goen. Dat war déi beschten, déi beschte, wéi dir ech da soen. Invitatioun déi ech konnt kréien, déi sinn éischter de Sam Francis besiche gaangen. Sam Francis, dee war deen war deemools um Summum vun senger vun senger Konscht, he war ech bei deem am Atelier. An d'Claire Falkenstein, an d'Claire Falkenstein, jo, wien war den an, jo, okay. A fir wat mengt der dann, Är, jo, Är Molerei, den Tapie, a wéi fern huet déi sech do an déi Ästhetik vum Art informel agereit? Jo, ech sinn en, ech sinn en, ech sinn en Informellen natierlech. Dat ass d'Gestualitéit, déi doranner läit, déi hien och interesséiert huet. An dann och de Medium, duerch de wéi ech mech expriméiert hunn. An dann. Och dat wat hien interesséiert huet, dat ass dass ech mat där Matière do geschafft hunn. Et sinn, jo et ass eng eng ganz Rei Kënschtler déi sech och mat der Matière ofginn hunn, de Burri zum Beispill, de Burri, den Tapies, den Tapies huet esouguer Bëton mat an d'Molerei era bruecht.

Bon, duerch déi Gestualitéit, déi Kalligraphie, wat jo am Fong keng Kalligraphie ass, wat ech do maachen, dat ass just eng Gestualitéit, an déi e wéineg erënnert vläicht hei an do un Buchstawen, wat keng sinn, hein. An, jo, dat huet en natierlech och interesséiert, well hien huet do dee mat deene japaneschen, deen De japaneschen Nato eng eng de Guttaido gefërdert hunn. Dat ass eng e Grupp e Grupp e japanesche Grupp, deen hien eriwwer bruecht huet, dee sech och ganz vill mat deene Saachen ofginn huet. An ech mengen, et ass jo och den Tapir gewiescht, deen Iech dunn op den Taoismus bruecht huet. An iech e Buch geschenkt hunn. Ah jo, also wann ech op den Taoismus da komm sinn, dann ass et just duerch de Michel Tapier. Do wou en eng Kéier gesot huet, voilà, kuck deng Molerei un, kuck déi Dualitéit un, kuck wat do an dir selwer läit, an da verstees de och dech an och deng Molerei besser. An de Mann hat komplett Recht doran. An dunn zwar mol e puer Bicher doriwwer kaaft. Mee jo, ech war jo och a China gewiescht. An dunn hunn ech mat engem richtegen Taoist mol do geschwat. Du hunn ech deem gesot, esou huet e mech gefrot, wéi dass ech déi Saach dann do géing interpretéieren. An dunn hunn ech em dat och gesot. Do huet e gestaunt. Déi Meditatioun, déi ech gemaach hunn hei an do an hei an do, an et huet mär noenn de Kapp gerësselt. Ech sot, Dat do hunn ech nach net, kënnt net héieren, dass een déi Saach esou interpretéiert wéi Dir. Mä eppes soen ech Iech, Fuert Dir esou weider, wéi Dir dat maacht, ass et gutt. 't ass gutt fir iech, den Tao ass universell, sot en, mee do hutt der mir elo eppes geléiert, sot en, mee probéiert et net ze maache wéi mir, well dat ass vill, déi dat probéieren ze maachen, well dofir hutt dir déi Kultur, hutt dir net derfir. Jo, A jo, mir ware lo beim Tapier a beim Taoismus, an nodeems Der dunn eng Zäitchen zu Paräis gewunnt hutt, nodeem Der aus dem Kongo zréckkomm sidd, sidd Der erëm zréck op Lëtzebuerg komm. Wéi ass de Lien hei zu, jo, zu Ärem Heemechtsland an och virun allem zu der Konschtzeen hei zu Lëtzebuerg? Jo, dat ass elo eng ganz perséinlech Saach do. Ech war jo am Kongo, do si mer dunn erëmkomm an dunn hat ech dunn d'Geleen, do hat ech dunn d'Chance fir op Paräis ze kommen. Hunn ech du sechs Joer do zu Paräis verbruecht. Meng Fra war iwwerglécklech, ech och, mee hatt nach méi wéi ech, mengen ech. An dunn si mer 1960 hunn de Gollens jo do erausgepucht, 68 jo, du si mer erëm op Lëtzebuerg ze komm. Dat war eng eng Zäit, déi war wéi e Schwéier fir mech. Mä ech hu mech awer dunn och elei erëm eran erëmfonnt, mech agegliddert an. Mä ech konnt ower net ouni ouni dat Paräis sinn. Ech hunn ëmmer missten zréckgoen, ech hat jo do Frënn gemat an. Dofir ech ginn och haut nach oft an elo net méi esou offen. Mee voilà. Jo, et gëtt, et ass e schéint Zitat, wat Der an engem vun Äre Skizzebicher geschriwwen hutt, wat mer och an der Expo weisen, an enger vun de Vitrinnen, wou Der schreift, Sur la scène artistique de mon pays, je me sens plutôt comme un électron libre. Wat genau mengt Der domadder? Ech hunn et elo net matkritt. Sur la scène artistique de mon pays, je me sens plutôt comme un électron libre. Ah jo, jo, dee berühmten Elektron do. Jo, jo, dat, dat ass, war hei zu Lëtzebuerg an ech mengen, et ass och an engem gewëssen Degré ass et nach ëmmer. Ech hu jo net op d'Wall gemoolt, ech hunn eppes do gemaach, ech hunn do experimentéiert an, bon. Jo. Ass den Ungere Moler oder ass e kee Moler? Déi Fro huet sech gestallt. Et sinn der nach, et sinn der nach vill, déi sech haut déi Fro do stellen, ob se wierklech Moler sinn oder net. Ech hunn nach e gudde Kolleeg, deen nach déi lescht, wou ech en nach begéint ass, gesot, Du bass dach kee Moler. Dat ass, du bass kee Moler. Ma ech sot, do hues du Recht. Oh, du gëss mir Recht, jo. Jo, wat bass de dann? Ma ech sinn Artist. A no der, no der Aventure mam Tapier an duerch den Tapier hutt der jo dunn och nach eng aner Persoun kenne geléiert, déi iech, mengen ech, op vill verschidde Plaze bruecht huet, déi mer och schonn den Owend erwähnt hunn, dat ass den Antti Glibota. Wéi huet sech déi Kollaboratioun erginn a wat hutt Der doduerch erlieft? Dir sidd vill gereest, Dir waart op ville verschiddenen Plazen, wou Der ausgestallt hutt. Kënnt Der do vläit nach e bëssen dervun zielen, vun deenen Aventuren, déi dunn nach komm sinn? Jo, den Tapp wier dämelt wéineg weidergeleet, bei verschidde Frënn vun him och, wat och Frënn vu mir si ginn. Déi Frëndschaft hunn jo laang gefërdert. Do war notamment de, wat, wéi heescht en elo haut, ah, komm ech elo net do drop, enfin, soit. Jo, ech hunn do doduerch, doduerch e puer ganz flott Leit kennegeléiert, déi och mat der, mat der asiatescher Kultur ze dinn haten. Do war eng Damm, dat ass d'Fra vum, ech kommen elo net op säin Numm, dat ass e grouse Kënschtler, an déi war ganz taoistesch an déi huet zu Cannes, niewent Cannes hat se eng kleng Bicoque, dat war en, Eng aus enger ganz räicher Famillje, si hätt kënnen e Schlass och do erëmmer hunn, nee, déi huet an enger ganz klenger Bicoque uewen do hanner Cannes do gelieft. An déi ass dann ëmmer nach, an mat 85 Joer ass déi nach all Dag 200 Trapplécker do erobber gaangen. An da war ech heiansdo do bei deer do invitéiert. A wann ech dann dohinner komm sinn, dann huet se E Fändel opgezunn, dat war den de cheval au vent. De cheval au vent, dat ass och eng Figur aus dem Tarot, deen huet se dann opgezunn an da konnt ech dann, huet se dann en, huet se krut ech dann z'iessen do, si war vill méi al wéi ech, déi Dame. An dann hunn ech se dann natierlech herno och erëm invitéiert a gudde Restaurant, well dat, wat mer bei hir giess hunn, dat war ëmmer katastrophal, se konnt net kachen. Mä dat hunn ech hir natierlech net gesot. Mä jo. Dat war awer da méi wäert, dass ech ëmmer dorobber geklotert sinn, se besichen. An dann hat se eng, eng Bibliothéik do, och lauter esoteresch Bicher. D'ailleurs, hire Fils, deen hat eng Librairie och zu, zu Paräis an der Rue de Seine, wou en esoteresch, Bicher an ech hunn déi déi Leit déi hunn ech laang besicht, den de François, den den ee Fils, deen aneren och. Bon se sinn alleguerte si se net méi do an dat war altges e ganz grousst Erliefnes fir mech wann ech bei se gaange sinn, well do hunn ech ëmmer ganz vill geléiert. Dat war d'Madame Loothen, d'Fra vum Emmanuel Loothen, wat e bekannte Poet ass an der franséischer Literatur, mee an der déi flammännesch ugehaucht ass. Dat war den Emmanuel Loothen. Jo, jo, dat sinn natierlech ganz, ganz flott Leit, déi ech do kennegléiert hunn. An duerch deen, duerch d'Madame Lothen, hunn ech de Paul Jenkins kennegléiert. Dee kennt Der vläicht, deen, dee Moler, ganz bekannte Moler, och en abstrakte Moler, en informellen, den, de Paul Jenkins. Deen hunn ech dann och bei hinnen, och eng ganz liff Persoun, jo. Mee mir hate lo nach iwwert den Taoismus geschwat, an Dir hutt jo och vill, virun allem lo déi lescht 20 Joer, a China ausgestallt. Dir waart bei verschiddenen Expoen derbäi, Dir waart zu Shenzhen, zu Shanghai, zu Peking. Kënnt Der eis do vläicht e bësse verzielen, wéi et iwwerhaapt zu deenen Expoe komm ass an och wéi d'Receptioun vun Ärer Molerei dohanne war? Jo, ech hu jo mam Ante Glebotta do geschafft an den Ante huet dat ëmmer ganz grouss gesinn. An well ech och e grousst Wierk hunn, huet e gesot, ach dat dat muer, do muss mer weisen. An jo, wou soll en dat weisen? Sot ech, hien hätt do Relatiounen a China mat e puer grousse chinesesche Muséeën, wou hien europäesch Moler dohinner bruecht huet an déi dann ausgestallt si ginn. An do hate mech dunn och proposéiert an huet de Comité do och gesot, jo mir huelen den Unger dann och. Mä do war ee Problem, wéi kréie mer d'Saachen do rower? An do hu mir hei e wonnerbare Mënsch och, dat ass den, David Arendt. Den David Arendt, jo. Den David Arendt, dee war Finanzdirekter bei der Cargolux. An ech hunn e Frënd, deen huet den David gutt kannt. An du sot hien, Ma invitéier ons fir d'Iessen, da kucke mer emol. Sinn mer dunn an de Golfclub do gaangen an dunn huet den, dunn ech him, dem David Arendt do gewisen, wat datt mer wollte maachen. Natierlech, dat war alles dokumentéiert. Ech konnt jo net einfach soen, ech ginn elo a China. Nee, ech hat d'Fotoen do, do vun deene Muséeën, ech, dat war alles dokumentéiert. An dunn ech him, dem David Arendt, dat gewisen. An du sot den David, Ach jo, dat ass kee Problem, mir féieren dir dat erower. A wéi mir donieden haten, all de Rascht, dat hunn d'Chinese gemat. An dat war eng, eng wonnerbar, wonnerbar Erfahrung och. Ech muss nach och soen, ech hat eng, och e wéineg eng, eng gutt Erfahrung am Transport. Ech wousst, wéi déi Saache géinge lafe, well ech hunn nach bei der Namsa emol den Transport geleescht. Jo, d'Kënschtler si villfälteg. An dohannen a China, wéi ass Är Konscht dann ukomm? Oder wéi, jo, wéi, wat war d'Rezeptioun a China vun Ärer Konscht, déi jo awer och oft. No jo, also dat a China, dat war, dat war einfach fantastesch. Dat kënnt Dir Iech net virstellen, wéi mir do empfaange si ginn, ha. Dat war jo grouss Muséeën do, ha, an dat war grouss Ausstellungen. Den Ante, den hat e ganze Container Suen, dat dat war e ganze Camion voll, dat waren 158 Saachen, Bicher, alles dokumentéiert, alles, dat huet hien alles mat erovergeholl. An dann hunn dann déi Expositioun, déi huet dann esou e Mount laang gedauert, an dat war. Mä et war schonn eng, dat ass ower schonn u mech gaangen, muss ech soen. Jo, dat kann ech mer virstellen, jo. Well et kann een net soen, ech ginn elo einfach esou a China dat. Well dat Schlëmmst bei der ganzer Saach, dat war d'Douane. Dat huet alles missten dokumentéiert sinn, wéi wann ech elo wéi wann ech elo ech weess net wat do dat allergréisste vun Dénger an mä nee, dat huet missen alles schéin dokumentéiert sinn hei. Jo, dat kenne mir och hei am Musée heiansdo, déi Douane. Bitte? Dat kenne mir och hei am Musée, eis Régie. Jo, wann een an d'Muséeë geet, déi sinn esou ganz, ganz exakt. Ech weess dat jo hei. Vun hei. Jo. Majo, villmools Merci. Ech mengen, mir si lo e bëssen duerch Är Karriär an duerch vill verschidde Plazen, wou Der vläicht waart, Leit, déi Der kennegeléiert hutt a wichteg Momenter an Ärer Karriär an och Ärer Konscht gaangen. Ech weess net, ob de. de Public vläit nach Froen huet a profitéiere wëll, dass mer de Kënschtler bei eis hunn. Ech wëll och nach e Wuert derzou soen hei. Fir d'éischt soen ech alleguerte villmools Merci, dass Der heihinner komm sinn, an ech hoffen net, dass ech Iech ze vill gelangweilt hunn. An jo, et ass wat et ass, jo. Ech wollt just alleguerten deene Leit heibannen sinn, déi si e grouse Merci soen, datt se den Interêt gewisen hunn, fir weéneg ze fueren. Bei engem Kënschtler d'Konscht eng Aventure ka sinn, well ech fannen, dat Ganzt ass ëmmer, ech gebrauchen dat Wuert Aventure ganz oft a mengem Liewen, wat ass, dat kënnt vum Latäin, ad aventur, advenire, wat op iech zou kënnt. An do kommen an ärem Liewe kommen esou vill Saachen op iech zou, mä et sinn der och Saachen do, wou der derlaanscht gitt, Well dat, wa se kommen, dann op eemol dann, Dir realiséiert dann net wierklech, wat fir eng Importance dass déi hunn. An da realiséiert Der dat eréischt, wann et ze spéit ass. Mee ech hat awer d'Chance, fir ze realiséieren, dass déi Saachen op mech duerkomm sinn, dass déi wichteg ware fir mech, an da hunn ech se gemat. Dat ass e ganz schéint Schlusswuert. Wéi gesot, et gëtt och e Katalog, do stinn nach dräi Texter dran, eemol d'Madame Armstrong vum Lëtzebuerger Konschtarchiv, déi iwwer dem Här Unger säi Liewen, d'Biographie an de Lien mécht zu sengem Wierk, en Text iwwer d'Expo vu mir an och nach en Text vum Juliette Evezart, dat ass eng franséisch Konschthistorikerin, déi iwwer den Tapier schreift an am Tapier spezialiséiert ass, déi dann och wäert eng Konferenz am Juli ginn. Dat wäert den zweeten Evenement sinn am Kader vun dëser Expo, wou dann de Michel Tapier, den Art informel an den Här Unger an deem Ganzen alles nach e bësse méi kontextualiséiert gëtt. Genau. Also villmools Merci, dass Der komm sidd an nach e schéinen Owend. Merci.